Susana Cemileva, Baqlaçıqnıñ maceraları. On üçünci bölüm Demirci dağnıñ ustaları. Ayıvçıq suvdan çıqıp, köyden doğru dağlarğa taba çaptı. Biz dağlarnıñ töpesinden çapıp, Aluştağa barıp çıqarmız, andan ise Demircige qolay yetermiz! qıçırdı Ayıvçıq. Ayıvçıq de dos-doğru yayladan, de qayadan qayağa pek qolay çapa edi. Dağlar Ayıvçıqnı seve, çünki o, olardan biri edi. Dağdan enip. Ormandan keçip, dostlar endi Hayalet vadiyine yaqınlaştılar. Bu yerden demirciniñ tılsımlı qayaları kökke uzana edi. Qayalardan tüşken acayip kölgeler bu vadiyge sırlı, tılsımlı bir renk qoşa edi. Ayuvçıq toqtadı ve davuşlı sesnen selâmlaştı, Selâm aleykum! Şu daqası qız, sfinks, askerni andırğan qayalar canlanıp seatçılarnıñ yanına keldiler. Musafirlerni demirciler çalışqan tılsımlı qoba içine keçirmege qarar berdiler. Enver asker qayanıñ omuzına, Velâ sfinkska qayanıñ omuzına yerleştiler. Ayuvçıq ise qız qayanıñ yanında adımladı. Olar gür çalılar içinden, qap-qara orman içinden keçtiler. Eki daqqa keçer-keçmez terekler siyrekleşti, yapraqlar arasında yarıq köründi. O qoba kirişi edi. Yolcular içine kirgeninen yavaş yır nağmelerini, çöküçlerniñ gürültisini, körük seslerini eşittiler. Qobanıñ içine dalğan sayın ustalarnıñ qadimiy yırnıñ sözleri daa açıq-aydın eşitile edi. O yır ateşniñ büyükligi, insannıñ işkir elleri, yürekniñ merameti ve ateşniñ küçü, Maddeni iritkeni, onı yımşatqanı aqqında ikâye ete edi. Adım-adımdan etraf daa yarıq ve sıcaq ola edi. Niayet yolcular qocaman, yüksek tavanlı bir qoba içine kirdiler. Töpede qararğan kök üstünde parıldağan yıldızlar körüne edi. Keçke qaldıqmı yoqsa? Gece oldımı? Bu kün endi bittimi? soradı Leylâ töpege, demirciler ustahanesinden köterilgen tütünge baqıp. Yoq, Leylâ, kün daa bitmedi, cevap berdi qaya asker. Dağnıñ içinden kök başqace körüne, gecede kibi yıldızlarnı köre bilesiñ. Demirciler öz işlerini toqtatıp, musafirlerine aşıqtılar. Olar balalarğa qaya asker ve sfinksniñ omuzlarından enmege yardım ettiler, ayıvçıqnı sıypadılar. Hoş keldiñ, tılsımlı baqlaçıqnıñ saibi! dedi baş usta, aq saçlı, gür saqallı, mazallı bir qart. Onıñ yanındaki eki oğlu ve üç torunınıñ tenleri küyeden qara edi. Közleriniñ etrafını bürüşikler örümçegi sarğan. Qart demirci şaqalaşmağa seve, özü pek merametli adam edi. Tamam böyle insanlarnıñ yüzleri sevinç ve meramet şaatları sayılğan ince bürüşükler nurçıqlarınen aydınlanır. Suv anasından haber aldıq ve sizge yardım etmege azırmız, dedi boyu postunen babasına çekken büyük oğlu. Amma başta yoldan biraz qapını pıratlanmaq kereksiz. O, qobanıñ diger tarafına işaret etti ve er kes musafirler içün donatılğan sofraqa yaqınlaştı. Leylânen Enver, ayrıca da Ayuvçıq, tekrar davet etkenlerni beklemeden, memnüniyet ile sofradaki ikramlarnıñ dadını baqtılar. Mında çeşit meyva, ceviz ve yemişler bar edi, baş yemek olaraq, bol-bol sarı yağnen tökülgen, Üstüne ceviz sepilgen maqarne teklif etildi. M-m-m, balaçıqlar dünyada bundan da lezetli şey aşamağan olsa kerek. Doyğan soñ olar ayuvçıqnen beraber mindernen töşelgen taş set üstüne uzandılar. Demirciler ise tezyaları yanına qaytıp, baqlaçıq içün zıncırçıq ve qutuçıqnı yasamağa başladılar. Amma balalar etraflarında o qadar meraqlı şeyler olğanda raat yatamadılar. Ayevçıq yuqlap qaldı, Leylânen Enver ise demircilerniñ ustahanesine kirdiler. Maden qığılçımları, çöküçlerniñ sesi, sobadan uzanğan ateş yalınları, demircilerniñ divar üstündeki uzun kölgeleri, er şey tılsımlı masal kibi körüne edi. Baş usta demirciniñ kiçik tornı balalarnıñ ayretnen baqqanlarını körip, yanlarına bardı da, Bütün dağnıñ içini körmege sizge meraqlı olsa kerek. Şimdilik evimizniñ tek bu qısmını kördiñiz, öylemi? Balaçıqlar başlarını salladılar ve yaş demirci olarnı öz tezyasına yaqınca ozğardı. O, sobadan demir çubuqnı uzatıp bütün küçnen üstüne yandırdı. Bir sürü maden qığılçımları töpege köterilip, horan tepip aylandılar. Balalarnıñ közleri ögünde bu parlaq bulut balaban ateşli qartalğa çevirildi. O birazdan tüsüni deniştirdi ve kerçek, faqat pek balaban, at qadar quşqa oşap qaldı. Mına uçağıñız da yetişti, buyurıñız, dedi demirci. Qartalnıñ adı Ateş. Qana, arqasına minip oturıñız, o sizge dağnıñ içini kösterir. Envernen Leyla quşnıñ arqasına yerleştiler. Enver qartalnıñ başına yaqınca, Leylâ ise Enverniñ omuzlarından tutmaq içün artından oturdı. Demirci işaret etkeninen quş töpege köterildi. Balalar kökke yaqınlaşqanlarını eyecannen közete ediler. Kök ketken sayın daa açıq ola, yıldızlar ğayıp ola ediler. Tezden qartal dağnıñ içinden çıqıp, töpesi etrafında uçmağa başladı. Acayip bir şey, amma dağ içindeki yarılğan yer töpeden körünmey edi. Enver Leylâğa aylanıp köz qımdı. Sen de menim kibi tüşüngen olsañ, mence pek acayip şeylerni yaşamaqtamız. Dağnıñ töpesindeki körünmegen kiriş, bu mücizelerniñ bir qısmıdır. Leyla da öyle tüşüne edi. Öglerinden misilsiz manzaralar açıla. Közleri qaysı tarafqa baqacağını bilmey, o qadar dülber edi ortalıq. Qartal biraz demirci etrafında dolaşıp, enmege başladı. Dağğa yaqınlaşqanda taş qayalar çekilip, dağnıñ içine kirişni açtılar. Şu kirişke bizim seyaatçılarımız da buyurdılar. Demircilerniñ işi endi soñuna yetken edi. Qart demirci usta Leylânıñ boynuna zıncırçıq üstünde üç köşelik şeklinde A mayılnı taqtı. Baqlaçıqnı raat-raat sığdıracaq bu qutuçıqnıñ aşasında tamçı şeklinde sallanıp turğan unsurlar pek yaraştıra edi. Qızçıq bu acayip şeyçikni pek begendi ve içine baqlaçıqnı yerleştirdi. Leylâ, dedi qart, biz öz işimizni bitirdik. Amma daa da işançlı olsun dep, amailni Qaradağ deñiziniñ tübündeki qaburçaq sadefinen qaplamaq kerek. Qartalımız sizni anda bir daqqada alıp barır. Anda sizni deñiz astı aleminiñ şahı Yunus qarşılar, O sizge yardım eter. Bu ara uyanğan Ayuvçıq balalarnen sağlıqlaştı, çünki Ayuv dağına qaytmaq kerek edi. Balalar ise demirci dağınıñ ustalarına minnetdarlıq bildirip, qartal üstüne minip, Sudaq tarafqa kettiler. Qaradaq tamam Leylâ ve Enverniñ tuvğan yerlerinde yerleşe edi.